Eh, mũgĩkũyũ mũndũ wa nyũmba mũthĩ ndaiga tũke twaranĩrie twaranĩrie tondũ wa rĩrĩ tũraugire maita maingĩ kwaranĩria nĩ kwendana na nĩũĩ mũndũ wa thĩ nĩendaga o mũthenya wokĩra rĩ ũkeyũria kĩũria kĩmwe kana ciũria igĩrĩ tondũ wa rĩrĩ eh, ũkĩagĩrĩrwo ũmenye atĩrĩrĩ o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi Nĩguo? Ũmũthĩ ndĩrenda twĩyũrie kĩũria, mũndũ ũyũ wa, mũndũ ũyũ maremanirwo na Uhuru rĩ, ũyũ deputy president rĩ, wagĩrĩirwo wĩyũrie mararemanwo nĩkĩ? Ũcoke wĩyũrie atĩrĩrĩ, Uhuru rĩ, maraiguithania na Raila nĩkĩ? Nĩwaigua? Ciũria icio igĩrĩ nĩ ciũria ciĩna bata mũno. Haya, na nĩ tũririkane, Raila rĩ, Raila nĩ aikirio thĩinĩ detention nĩ Moi, githĩ tiguo? Aikio detention rĩ, nĩ aikarire hakuhĩ mĩaka mũgwanja, na agĩtecwo mũno, na akĩhũrwo, na agĩka atĩa, o na hĩndĩ ĩmwe nĩ tũkiuga nĩ ageririe kũgĩka atĩa, kũgarũra thirikari. Ĩ nĩguo? Tũtikĩũĩ kana nĩ Moi wamũigĩrĩire kana nĩ atĩa gwathire. No macũngĩrĩro rĩ, Raila na Moi nĩ magĩire na thayũ na makĩohanĩra na nginya makĩnyitana na bũrũri ũgĩthiĩ na mbere o ũrĩa wathire. Kana nĩ macokire magĩtigana hau thutha-inĩ ciama ciaremanwo rĩ, at least nĩ manyitanire na makĩohanĩra, nĩ waigua, na makĩgĩa ndũgũ. Ndigũkũhitha, Moi agĩũka gũkua rĩ, Moi agĩũka gũkua mararĩ ndũgũ na Raila, nĩ waigua? Haya, Tacoka wĩyũrie atĩrĩrĩ, Moi rĩ, Moi ĩ mtukufu rais nĩ athiĩ acaria deputy president ge kamwana kanini mũno, tũtikuga arĩ cokora no akĩhana gacokora, ĩ tondũ onake agĩtwĩraga atĩ nĩ ngũkwendagia, anga arĩ hustler, anga arĩ kĩ, nginya arĩ Christian Union hĩndĩ ĩyo, ĩ arĩ mũndũ atĩ mũthingu mũno wa Christian Union. Nĩ tuge Moi rĩ, Amũrutire, amũrutire takataka-inĩ, amũruta takataka-inĩ rĩ, agĩũka akĩmũthambia. Nĩwamũnyita? Akĩmũthambia na akĩmũtongia. Mwanake ũyũ na ngari yake, ya ngari yake tiga ũguo aramũhe wheelbarrow, ngari yake ya mbere yarĩ anga Range Rover. Nĩwaigua? Na macindi. Na okorwo nĩ ta gũkũ Jogoo Road agĩaka flat igĩrĩ immediately, one two. Na okorwo ndũciũĩ ciĩ hau hau Makandara. Nĩwaigua? Kuoguo Moi aruta mwanake ũyũ kũndũ na kũu, kuma marima-inĩ amũthambia, amũthambia-rĩ, mwanake maũndũ make magĩra na magĩ, na magĩra. Maũndũ ma mwanake ũyũ magĩra-rĩ, atuĩka rĩu nĩenda mũno. Na nĩũĩ Gĩkũyũ augire atĩrĩrĩ, enda mũno ĩkũũragarũrĩra. Nĩwaigua? Hau thiĩ ũkorie kwanyu. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, mwanake ũyũ rĩu ona atĩrĩrĩ, ona no nĩ overtake na nĩ overthrow mũthuri ũyũ, ũyũ wanjakire. Na nĩkĩo waiguire Ruto endaga rĩu kũ destroy Moi. Endaga gũ take over empire. Na nĩkĩo ũraiguire Moi ona agĩkua. Ona Ruto ndangĩetĩkĩririo aingĩre gwake. Actually gwatuĩkaga Moi etigĩrĩte gĩkuũ gũkĩra, etigĩrĩte Ruto gũkĩra gĩkuũ. Koguo nĩ wagĩrĩirwo wĩyũrie mũno mũno, mũndũ ũyũ rĩ, mũndũ ũyũ rĩ, ithe ndũiguaga mũhiki wa mĩkosi? Mũhiki wa mĩkosi okaga ehumbĩte, we ũgeciria nĩ mũtheru mũno, na nĩguo okĩte kũmwĩka. He, Kamau oigĩte atĩrĩrĩ, ndiũĩ kana mũhiki ũyũ nĩ, agĩũkĩte na gĩthitũ? nĩwaigua tondũ rĩu rĩ ta thiĩ mũthikĩrĩrie karwĩmbo kau rĩ, aigaga atĩrĩrĩ, ekuona mũhiki akariganĩrwo nginya wĩra ũrĩa agũthia nginya wĩra ũrĩa agũthiaga, macũngĩrĩro Kamaru witũ nĩwekirwo atĩa? no ohirwo nĩkĩo ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, mũkĩona Uhuru ena ciũria ici rĩ, nĩmwagĩrĩirwo mwĩyũrie maita merĩ mwĩyũrie atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ ũroka ũkũ- na njĩra ĩno aroka nayo rĩ akwenda gũkorwo nĩ mũhiki wa mũkosi ũgathekagĩrĩrwo nĩ mamu wanyu atĩ we waingĩrire irima ũkĩonaga ũrĩa ngwenda kũrĩkia naguo nĩ ũũ na mũririkanage ũũ kĩmbu kĩa mũng'ũng'ũtũ ĩ kĩmbu ĩtithiragwo nĩ mũng'ũng'ũtũ ũcio Mũng'ũng'ũtũ nĩ ũguo wonaga gĩgĩthũa ũguo na kĩ makũrĩ mau. Gĩtithiragwo nĩ mũng'ũng'ũtũ ũrĩkũ? Rĩu kwoguo hĩndĩ ĩno ũreciria atĩ nĩũgũtigana na mwena wanyu, ũmenyage ũũ, ĩ, atĩ ũmenyage atĩa? Mũtirima wa kĩrimũ wĩtiragia na mũgĩ na we ndũkĩrĩ mũkĩgu we wĩ mũgĩkũyũ mũgĩ gũkĩra arĩa angĩ nĩwaigua kwoguo nĩ tũ support ni Uhuru na mwĩyũrie ciũria igĩrĩ ithatũ na nĩ twake bũrũri tondũ rũciũ nĩ ũkorio atĩrĩrĩ wetĩkĩrio gũtongorio nĩ marakara nĩkĩ niĩ njĩtagwo John Motivator Ndung'u ngĩkwĩra cheers na wĩ mũgĩkũyũ ũikare ũrĩ o hau ũrĩ okay cheers.